Aşary şemal bu gün. Eýýäm görünýän bolsa. Gelen sowallary okap otyr. Taýynlyk görüp otyr. Nirä giderkä göreli. Göni ýazgy edip gelýär a biz. Zdrastwi.
Ow matam. Goçum.
Näme diňe sen ýazýandyr öýdýäňmi? Men kamera arkasy edip geldim. Aslynda beýle uslugy hemme podpisçiklere bolanak welin vip agzalara diňe. Boldy.
Kofe menden. Ah.
Goçum, nädip birden ryşilşa? Köp wagtlyk dynçdan soň, näme üçin diýip sorasam, maňa-da aýtmady. Dosty bolsagam, jogabyny. E, ýaňy birinji sorag şody. Bir zat edesiň gelse, şert tapylýar şoňa. Edesiň gelmese-de bahana tapylýar. Şonuň üçin men. Pek edesiň gelenokdy. Bahanam kän ol. Bek elimden alaýmasyn diýibem başladym öýdýän.

Hawa. Seret nemede pomişenede bolsa, hmm. bir tarapdan neme meseleň ýok. Sowuk ysy meseleň. Hmm. hmm.
Garnyň aç däl. Hawa. Suwuň, çaýyň ýanynda. Hawa. Ýöne o taýda kamera seredip gurlap oturmaga utanýan. Töwerekde adam kän bolsa. Ana oň üçin hem men şu gün sana kömek edýän. Ka gutda men bilen gurlaşyp oturan ýaly bolýar. Şoň Üstüne men yok gelme diýmedim de. Ha, bolly.
Mende podpisçiklerine küýsäp gidendir sada sowala. Diýýäler. Kän gep gyba da çöplenendir. Men özüm hem şolar ýaly. Ýöne men sanday sowallaryny ýazamok diýen goçuma jaň edýän. O şeýle şeýle diýip aýdýan, bulam maňa öz pikirini aýdýan. Meň utýan tarabym şol-da, dogry dämi? Aça

Neme ekenda bir güne bir sutka 20 100 sany stories taýýan eken Instagramda. Ha.
Şol jogap berip berip başdakylar ýitirýärdim da. Beh.
Başdakylar ýok, görýän ýok, tapamak näme boldy olara. Soň ýetdi şol 100 den geçse, başdakylar aýraýýar, soňkylary goýýar.

Näçe sorag gelýär. Näçe sowallar içinde pikirlendirýänlerem bar. Ýöne bir-birden, bir-birden seredip, seredip, seredip jogap berýär. Maňa hiç hili ýüz berenok şu wagta. Uruşanlar, sögüşenler barmy bu gün? Söýgüliň waswasy diýä. Söýgüliň waswasy diýä. Gyz jigin hökmünde maslahat ber diýä. Şony nädip aýyrmaly diýä waswasylygyny. Gazanjak bolar. Gelen soraglaryň içinde 51 göterimi ýarysyndan köp diýjek bolýan. Soragam dälde garaşdyk, ahyr soňy Sandeý ýene geldi biz bilen diýip ýazanlar kän şoň üçin. Hemmäňize köp sag boluň, yzarňyza, hormatymyza.
Goçum indi jemlemäňkä üç sanjak sorag saňa. Aslynda şu sandaý sowallary, sandaý, sandaýmy, sandaýmy, sandaý sowallary näme sebäpden açyldy, muňa nädip başladyň? Döwlet Annageldiýew sebäp boldy şoňa. Döwlediň gönefir alyp barşy bir özboluşly bir stil-dä. Gelýän her soraga jogap berýär. Hemmesine däl, köpüsine. Gysgajykdan özem soraglar ondan oňa tema tema üýtgär. Ýöne bu işoň nagytda jogaby. Şu sandaý sowallaryna bir güýmenje hökmünde seredýäňmi ýa-da bir adamlara peýda getirýän iş, zähmet hökmünde garaýaňmy? Nähili garaýaň? Sebäbi üns berýän-ä hälden bäri her sorag hakynda minimum bir munt, minimum Pikirlenýän, hä, näme diýip jogap bersemkä? Näme diýemde dogry borka? Hek, ýaňy aýdyşym ýaly, başda diňe şoň jogap berşi, beh, her tema üýtgeşik-üýtgeşik temalara jogap berýär-ä, menem jogap berip bilerdimmikäm diýen pikir bilen. Ýöne başda başlamda ýöne şeýle keýpine. Soňam men başda berýän jogaplarymyň nirä baryp degýändigini pikirlenemapdym. Köplenç ýagdaýda anyk däl zatlary gürleýärdim. Ha. Ondan soň aýdyp başladylar, sen şu taýda ýalňyşdyň, şu taýda beýlediň, wapşe beýle däl. O, men görýän ekenler. Ondan bir azajyk özüňe samokontrol işläp başlaýar. Soň soň ondan bir diňe bir keýpine däl-de, iş ýaly, Sandy görmäge goşulan adamynyň tamasyny, ynamyny, bir şonuň ažidaniýasyny ödemek üçin onuň käwagt pauza düşýär, ýöne başarmagyndan wagt boldugyndan etsek bolýar. Esasy belläsim gelýän zat, men akyl satýan ýaly görünmejek bolýan. Men pikirimi aýdýan. Asyl Çekeleşmäni gowy görýän ony sen bilýäň. Tema açylsa hezil edýän men. Bolly kamera arkasy astynda bäş minutdan a geçirmejek bolýadym hemişe ýöne bäş minutdan geçerimka diýen seri gyzykly jogaplary berdiň onsoňam her bir soragyň üstünde şeýtdirip durup hersini okap geçmek hersine aýratyn ýüregiňi bermek istoriýada on bäş sekunt ýeriňi bermek hemme kişä başardýan zat däl Şoň üçin şul işde saňa ýene-de mundan beýle hem üstünlik arzuw edýäs. Eger mümkin bolsa-da, sandaý sowallaryndan grubyragam bor, podpisçikleriňi mahrum etme. Şoň üçin edip dur, dowamlysy bolsun, haýyrlysy bolsun, adamlara peýdalysy bolsun, janyňam sag bolsun. Iň soňky sözem saňa goýýas, bir agyz bilen Podpisçikleriňe näme diýseň, ýöne, ýöne, şo, şo diýär, ýöne, näme, meň YouTube kanalymam görkezaý barmy? Podpisasiýa etsinler. Ilki bilen ha, atamyň YouTube kanalyna podpisasiýa ediň. Esasy şony iýdirjek boldum ejeňize. Gowy täzelikler hemişe şo ýerde. Aý, näme diýjek, men-ä, ilki bilen-ä, birhili dost ýaly bolduk hemmesi bilen.